pane madoctors aripo ndo vanoziva gwara razvo saka unonobatsirwa kushepa nekukonekta nekunetworka zvakare kuenda kuchikoro eh, kunobatsirawo nyanduri kuti you know eh, isusu sana nyanduri munoziva sezvandataura kuti weare educators mhm. saka kana zvikanzi chiita detembo remalaria i think youll be able to articulate better kana watireengei saka kuno unokudza mufungo wako nekuenda kuchikoro saka zvakakosha kuva nyori kuti vaende kuchikoro because we are writers we are authors mm. tinonyora zvinoenda mumacurriculums mm-hmm.
eh, saka ndaida kuziva kuti saka netembo dzako vanoudza panenge nyaya unoita dzekunyora here kana kuti unonge uchingofunga ungokrema unenge unadzo kana kuti unoita dzekunyora pasi ah, ndinofunga ndonyora pasi ndoedita ndoedita mukazoona rakusvika kwamuri mm-hmm. haa ah, rakuenenjerwa raeditwa rawa okay zvirunga mutauro zvinobetsera sei pakubudisa netembo netembo risina zvirunga mutauro inyaya eh, kuti rive detembo rinoda zvirunga mutauro eh, ndokuti rinzi detembo ndoufumi hwemutauro wedu saka toda kuwa toda kuwa tsumo toda kunzwa madimikira toda kunzwa nyau dzosingwi toda kunzwa damba nemanzwi toda kunzwa raime aya manzwi anopera achinoti ga achinoti ga zvakafanana ka ehe ndokuti rinzi detembo saka it is that packaging yese yezvandataura izvi inoita kuti rinzi detembo saka munyori akanyora detembo rake risina zvese izvi inyaya ingori irondedzero mhm. mhm. saka zvinobatsira kuumba nekuti detembo rinakidze uye tingazviti chi ndo roiko ndo matomatisi ndo munyu ndo zvirunga poto yedu yedetembo zvandataura izvi zvirunga mutaura izvi

okay nemadziro andaita kuti nawo kwanisa kupefuma pamberi pevanhu vano vakateerera ndoziva kuti panana nyanduro wakawanda vanokwanisa here kuita upenyu nokuva nyanduro ya ibusiness sokunguva muimbi sokuva actor poetry is a business toti tinenge titotasira kushanda nemacorporates ipapapa kana uri nyanduri seni unokwanisa kuita mc saka ndakutokwanisa kudi kuita maevents ipapo eh, unenge uchikwanisa kuadvertisa ka saka because tisu kanyanzvi dzamanzwi mm-hmm. saka zvese zvinoda kutaura mavoice overs tetitoripo saka rendi yakutobhadharika kapatoda okay eh, ivo senyandu kuva nyandu kutambirika sei munyika medu mezimbabwe zvinotambirika sei kuva nyandu eh, nedivi rekuva rebusiness nedivi rekungova sezvinoita music kuti vanhu vanouya zvinofamba sei zvinotambirika sei uh, honestly
vanhu vakuita vachitambira eh, poetry mukatarisa kudhara taingoziva kuti nyandi redu ndi baba albert nyati hatina mamwe mapoetsa tiri kuziva ataiziva but tiri kuona sokuti zhandra kana ti industry yedu yakutanga kusumuka vana nyandiri vakuwanda nekuda kwesocial media vakushandisa space iya kupusha kugadzira macounts anoita sei but um, pamain line media unosotanga tisina mukana wakanyanya kuwanda kumanewspaper kumaradio kutelevision eh, zvanga zvisiri kunatsa kutambirika i think ceremoniously as i mentioned paheroes paindependence ndopakutaizoona nyanduri achidi achibatikira inovatsika yange wakufuti kare kuti nyanduri yaingoonekwa pamagadziro nyanduri yaingoonekwa panhembe nyanduri yaingoonekwa pa eh, saka ipo zvino takuda kutanga kubatikira zvino titori neweki yakatorikodwa tipiwe mukana kumaradio titi zvitorira matv titori nemavideos ngazvitodi zvipindewo ipapa saka tiri kuita tichipihwa mukana nesu tichidimanda space yedu sevanyori takuta zvichigara muchirega kwoita kubusiness side kwamai muchitaura its a new thing eh, macorporates they are starting to realize kuti sekushanda kwavanoita nemacomedians nemamusicians vanokwanisawo kushanda nemapoets because tisu tine packaging yamashoko tisu tinokwanisa kutsanangura product tisu tinokwanisa kuitunidza kuisimudzira nekuti tiri nyanzvi kadzamanzwi saka ya yeah, it's something that we are trying to, to come up with and uh, bit by bit zviri kugamuchirika chimbotipa imwe
imwe detemo
alright eh, ndichakupa uh, detembo rinonzi chaive kurufu mariro iri detembo rinokurudzira vanhu kushanda nesimba vachiri vapenyu nekuti mukoma baloi munoziva kuti tinomboenda kudzimusha tonzwa kuti ah, komana waidriver mavolvo nemabenzi mutauri ndopaigara pachitapi apa ehe vanhu voenda kuchimbuzi seri kwamadziro eh. saka iri detembo rinonzi chaive kurufu mariro saka ndikati chaiva kurufu imondibetsera moti mariro andiitione chaiva kurufu gwake rufu chete mariro nekuti mariro alright saka regai tiroe ndikati chaive kurufu imobva vanoti mariro handizi eh. so wait chaive kurufu gwake rufu chete nekuti chikafu ainge wamafufu chete veukama chaiva pokunyara nekuti pake pamusha painge pakanyangara zvakasvika pakusvodesa vanhu vemutupo wengara hama dzake dzaive pakusvoda mbiri kunyika upenyu hwekunyepera sepoda mukadzi aitongovanda nekuchema tariro iri pakutanga upenyu nemari yechema kuti timucherereka taitoda mari yechema iyi hakunzi madzokei mwanangu chaive kurufu mariro mufundisi vaitongovanda vaitongoshaya rutsambo gwokuvhura kuti vatsiure chakaipa chine shoko rakanaka mambo vaida muripo vakataura tose tiripo wezvirigo nekuti mumusha aisabvisa mutero vanatezvara vakanga vakagara kumapeto vachiti zvipfeko nedanga tisati tapisa chitunha nemoto kusarongeka koga ndokwandakaona koga waidemba iwe vaenzi vawakakoka chitonditanga nebota mwanangu akunzi madzoko zvee chaive kurufu mariro saka zvimbuzi zvaitongoti wapotana madziro tichisangana ikoko nevaidlira seri kwamadziro vaiuya kuzokwapa nhau vaiva seri kwamadziro isuwo veukama taitiza mibvunzo taiva seri kwamadziro uko taivhunzana varume todii nechimiro chiri pachidziro chitsapi chakati wii mumakwenzi nemiti mitema titoti tanga nebota mwanangu akunzi madzokoyi chaive kurufu mariro orit aiwa ndanzwa detembo iri rinodzidzisa eh, zvechokwadi vanhu vakawanda vanenge vachirarama upenyu hunenge hwakanyatsorongeka kana kwahutarisa eh. kozoti wondosvika kuti ako ndo pamusha paanobva apa uona kuti zvinenge zvakati siyanei ehe sa titasa uchita detembo dzako unongoita here une music unoplaya here kana uchita detembo unoita sei unongoita iri akapela iri dry yakadaro okay saka ini am trying to introduce a genre repoetry rinonzi poesic which is a, a combination of music and poetry put together it's poesic po, mi, michimera poem eh, eh. music eh, poetry right. and music put together nekuti kare wotaitwa nezvihosho nezvingoma zvaidungudzira mm-hmm. kana tichidetemba why now tichiita poesic tinoda kuti imiwo kuredhiyo mungoisa mucategory yemusic imomo because zvava nebackground sound kaizvi mm. nevocal kaizvi saka zvakukwanawo mucategory yemusic pamunoridzawo music motiridzawo nesu manyandu iri papa nekuti otherwise uh, tikatarisa vana baba rusikira tikatarisa vana albert nyati senzenina it was poesic it was poetry and music put together and yakatrenda ikaririra paradio patv saka tinoda kusumudzira zhandira iroro kuti kana tichidetemba tise background music inoita carry the poem tichiisa uma emotions uye kuti ukwanise kugutsirirawo zviine rhythm paredio zvakuridzika because haichangosi akapela saka thats basic tinotodawo ma tinotoisa background sound kana even pamwe nditopefa malive vanosimboya kumashows angu vanotoziva kuti tititio nebhendi rembira nengoma nehosho zvakatokwana mambo vakadzitoka kumberi mhm. yes angoti devo nguva nadzo hofumicha
avari kuzvinzwa maneja nedzanguva dzakuti
tototarisa panyaya yepoemu eh, tingati we unopefuma pavanhu chii chaunotarisira besides manzwi aunotaura kunze kwemanzwi aunotaura zvimwe zvipo zvaunofanira kunge uinazvo zvinofanira kunge zvichivaka poetry yako kana kuti detembo rako kunyanya nyanya kana uchinge wakatarisana nevanhu nekuti ndosoona munhu anenge akadai so achiti munondiona ndini panoyi ndiri pano i mean unofange wa eh.
being an artist it's a lot of it's a combination of a lot of things mm. you need to have a good charisma besides being good pakunyora kwako zvinhu zvako mm. unofanira kunge uri munhu anogona kuassociata toda kutangira edu kuti kuva artist eh, Eh, unofanira kunge uine zvivi unofanira kunge munhu anoremekedza vanhu nokuti ndovateereri ndovadyiri zvaunogura eh, unofanira kunge uri munhu anokwanisa kuindarakita eh, navanhu vatoenda kumberi kwavanhu kwamuri kutaura now wakufanira kurarama poemo yauri kuita kana riri detembo rerufu iva mumudhi yaizvozvo kana riri rekufara wava mumudhi yaizvozvo kana riri detembo rinoda energy ngarive neenergy so mutaura ungaite detembo kumberi wakatsikitsira wakanavanava wakadidididi yava performance ke saka panofara kuva neinteraction yako iwe nevauri kudii vauri kuitira saka ya i think izvozvo zvakakosha kuna artist ehe hanzi akapenga mambo wekumasvimo ndini love homo kwasi paepato ndinacho chimuti hanzi aiwa netembo dzacho dziri kuzipa ndozvatikunzwa kunobva kune vamwe vatera vanga semdara payoniya kotwa nyama yaruka Ah, ndokuda kuti ndinyatsonzwa nyaya iyi nekuti ndipo pachikuti baba namai dherezina padongo shava pamungati eh, aiwa asi takateerera tikunzwa nyaya dzenetembo idzo dzidzi saka eh, netembo unokwanisa kuipefoma makawanda here kana kuti unongoipefoma uri wega inoita here kuti sezvatinoita music kuti panoita mabacking vocalist lead vocalist inokwanisa here kupefomwa nevanhu vakawanda ya inokwanisika because tinoitawo macollaborations kupoetry okay. eh, saka tinokwanisa kucollaborate even pastage eh, sezvandambotaura tinogona kunge tione ari kutoimbirirawo pasaiti mm -hmm. indichisa mavhesis epoetry so its possible okay achimbotura neimwe futi
chiregai nditi kumberi takamirigwa eh, detembo rinokurudzira vanhu kushanda vachazvigona mhm. nekuti mangwana ah, havimbiswe saka regai nditi zvine ropa kuzvibatsira wakamirigwa